De brief oan de Hebreeërs, haadsttik sân. Want dy Melchisedek, kening fan Salem, pryster fan God de Alderheechste, gong Abraham yn 'e mjitte, doe't dy op 'e weromreis wie nei't er de keningen ferslein hie, en hy segene him. En Abraham joech him fan alles in tsiende part. De namme Melchisedek betsjut foarearst kening fan gerjochtichheid. Fierders wie er ek kening fan Salem, dat is kening fan frede. Hy hat gjin heit, gjin mem, gjin stamlist, syn libben hat begjin noch ein. Hy is krekt lyk as de Soan fan God. Foar altiten bliuwt er pryster. Tink no ris ta, hoe in grut man as dat wie, Abraham, de aartsfader. Hy joech him it bêste fan 'e bút as tsiende part. De soannen fan Levi dy't it prysteramt ûntfange, hawwe neffens de wet wol opdracht om tsienden te nimmen fan it folk, dat wol sizze fan har eigen bruorren, dy't dochs ek fan Abraham ôfstamme. Hy lykwols, dy't net fan har skaai wie, Melchisedek, hat tsienden nommen fan Abraham. en him dy't de belofte hie, segene. No kin net ien ûntstriede dat de legere troch de hegere segene wurdt. En yn it gefal fan de prysters binne it stjerlike minsken dy't tsiende nimme, mar yn it gefal fan Melchisedek is it ien dêr ús fan sein wurdt dat er libbet. En, om sa te sizzen, troch Abraham hat ek Levi dy't tsiende nimt sels tsienden jûn, want hy wie noch yn it lichem fan syn heit Abraham doe't Melchisedek dy yn 'e mjitte gong. Op grûn fan it levityske prysterskip hat it folk de wet krige. As dat levityske prysterskip no de folsleinens brocht hie, wat wie der dan noch ferlet fan dat der in oare pryster opstean soe op 'e wize fan Melchisedek en net op dy fan Aäron? Want as it prysterskip feroare wurdt, moat ek perfoarst de wet feroarje. Hy dêr't ommers hjir mei op doeld wurdt, heart ta in oare stamme. Net ien lid dêrfan hat mei it alter te krijen hân. It is elk dúdlik dat ús Hear út Juda fuortkommen is, en wat dy stam oangiet, hat Mozes mei gjin wurd fan prysters sprutsen. Dat er net mei it alter te krijen hie troch ôfstamming, wurdt noch helte dúdliker as wy betinke dat der in nije pryster opstiet op 'e selde wize as Melchisedek, dy't gjin pryster wurden is neffens de wet dy't foarskriuwt fan hokker komôf in pryster wêze moat, mar út krêft fan in libben dat net fergiet. Fan him wurdt ommers ferklearre, Do bist foar ivich pryster op 'e wize fan Melchisedek. Want it âlde foarskrift wurdt wol oan 'e kant dien om't it gjin macht en gjin nut hie, de wet hat ommers neat folslein makke, mar de wet hat dochs in bettere hope brocht, dêr't wy tichter troch by God komme. En dit is net gien sûnder it swarren fan in eed. Dy oaren binne sûnder eed pryster wurden, mar ús Hear mei in eed. Dat waard dien troch God dy't tsjin him sein hat, De Hear hat sward en it sil him net muoie, Do bist pryster foar ivich. Safols te trefliker is dan ek it testamint dêr't Jezus boarch fan wurden is. Boppedat wiene dy oaren withoemachtich pryster wurden, om't de dea har ferhindere it te bliuwen. Mar hy hat in prysterskip dat net op in oarenien oergiet om't er yn ivichheid bliuwt. Dêrom kin er de minsken dy't troch him ta God geane foar altyd rêde, om't er altiten libbet om foar har op te kommen. Sa'n hegepryster hienen wy no krekt ferlet fan, ien dy't hillich is, sûnder skuld, Sûnder wryt of slyt. Underskieden fan de sûnders, oant fier boppe de himelen ferhege. Ien dy't net alle dagen earst foar syn eigen sûnden hoecht te offerjen en dan foar dy fan it folk, lykas de hegeprysters. Want dat hat er ien kear foar goed dien troch himsels te offerjen. Want de wet stelt minsken as prysters oan dy't mei swakkens oanhelle binne. Mar it wurd fan de eed dat nei de wet kommen is, stelt de Soan oan, dy't foar ivich ta de folsleinens kommen is. Haadstik acht. It punt dêr't it yn ús petear op oankomt, is dit, Wy hawwe sa'n hegepryster, dy't sit nommen hat oan 'e rjochterhân fan 'e troan fan 'e Majestiet yn 'e himel. Hy tsjinne yn it hillichdom, Yn 'e wiere tinte, dy't troch de Heare set is en net troch de minske. No is elke hegepryster oansteld om jeften en offers te bringen, dêrom moast ek dizze wat hawwe om te offerjen. Wis, as er no op ierde wie, soe er net iens pryster wêze, der binne ommers al guon dy't neffens de wet de jeften offerje. It hillichdom dêr't hja tsjinje is mar in ôfbylding en skaat fan dat yn 'e himel. Doe't Mozes de tinte meitsje soe, krige er dan ek befel fan God, Tink derom datsto alles makkest neffens it model datsto op de berch sjoen hast. Mar no hat Jezus in trefliker tsjinst krige, lykas er middeler is fan in nammeste better ferbûn, ien dat op bettere beloften berêst. As ommers dat earste ferbûn sûnder lek en brek west hie, dan soe der gjin plak foar in twadden ien socht wêze. Want God lekket har mei dizze wurden, Der komme dagen, seit de Heare, dat ik mei it folk fan Israel en mei it folk fan Juda in nij ferbûn slute sil, dat sil oars wêze as it ferbûn dat ik mei har foarfaars sletten haw, De deis dat ik har by de hân krige om har út Egypte te lieden. Want se hawwe har net hâlden oan myn ferbûn en sa haw ik de hannen fan har ôflutsen, seit de Heare. Want dit is it ferbûn dat ik nei dy dagen mei it folk fan Israel slute sil, seit de Heare, Ik sil myn wetten har yn it ferstân jaan en se har op it hert skriuwe. Dan sil Ik har God wêze en sy sille Myn folk wêze. Dan sil net ien mear syn lânsman of syn broer beleare mei de wurden, Ken de Heare, want allegearre, lyts en grut, sille se My kenne. Want Ik sil har de ûngerjochtichheden ferjaan en har sûnden sil Ik net langer oan tinke. Mei't er fan in nij ferbûn sprekt, hat er it earste foar ferâldere ferklearre, en alles dat âld en griis wurdt, is oan it ferdwinen ta. Haadstik njoggen. No wie it wol sa dat it earste ferbûn ek ynsettings foar de earetsjinst en it hillichdom hie. It wie in ierdsk hillichdom. Der waard in tinte opset mei yn 'e earste ôfdieling de kandler en de tafel foar it útstallen fan 'e brêen. Dy ôfdieling wurdt it hillige neamd. Achter it twadde kleed lykwols wie in ôfdieling dy't it Allerhillichste neamd wurdt. Dêr hearden by it gouden rookalter en de arke fan it ferbûn hielendal mei goud beslein, en dêryn in gouden krûk mei manna en de stêf fan Aäron dy't bloeid hie, en de platen fan it ferbûn. Boppe de arke stienen de hearlike kerûb-ingels, dy't har wjukken útspraten oer it soendeksel. De bysûnderheden dêrfan kinne wy no net fierder op yngean, Nei't alles sa klearmakke is, geane de prysters it hiele jier troch yn 'e earste ôfdieling om har hillige tsjinst te folbringen. Yn 'e twadde ôfdieling lykwols komt allinne de hegepryster mar, en ek mar ien kear yn it jier. Dan hat er bloed by him, dat er offeret foar himsels en foar de misstappen fan it folk. Dêr makket de Hillige Geast dúdlik mei dat de tagong ta it hillichdom noch net oan it ljocht brocht is salang't de earste tinte bestean bliuwt. Dy is in gelikenis dy't slacht op 'e tsjintwurdige tiid. Yn ferbân dêrmei wurde jeften en offers opdroegen dy't him dy't de Heare oanbidt ynnerlik net folslein meitsje kinne. Dy offers hawwe allinnich te krijen mei iten en drinken en allerhanne plechtichheden by de suvering. It binne foarskriften foar de bûtenkant dy't oplein binne oant der in better bestel komt. Mar no is Kristus kommen as hegepryster fan 'e goede dingen dy't der al binne. Hy gong troch in tinte grutter en folsleiner as de eardere, net mei minskehannen makke, dat is, net fan dizze skepping. Doe't Kristus ien kear foargoed yn it hillichdom yngong, naam er ek net bloed fan bokken en keallen mei om te offerjen, mar syn eigen bloed. En sa hat er in ivige ferlossing bewurke. Want as it bloed fan bokken en bollen en de jiske fan it rier dy't sprinkele wurdt oer har dy't ûnrein wurden binne, Al sa hilliget dat se uterlik rein binne, hoefolleste mear makket dan it bloed fan Kristus suver. Hy hat himsels troch de Ivige Geast oan God offere as in offer sûnder wryt of slyt. Dat offer suveret ús gewisse fan weardeleaze dieden, dat wy kinne no de libbene God tsjinje. En dêrom is er middeler fan in nij testamint. Syn dea wie de ferlossing fan de sûnden dy't ûnder it Earste Testamint begien wienen. Sa soenen sy dy't roppen wienen it ivige erfskip krije dat har tasein is. Dêr't in testamint is, moat ommers de dea fan de erflitter fêststeld wurde. Want sil in testamint jilde, dan moat hy dêr't fan urven wurdt earst stoarn wêze. Salang't dy noch yn libben is, jildt dat ommers noait. Dêrom is ek it Earste Testamint net sûnder bloed ynwijd. Want nei't Mozes alle geboaden neffens de wet oan it folk foarlêzen hie, naam er it bloed fan 'e keallen en bokken, die der wetter by en besprinkele mei in kwast fan reade wolle en hysop it wetboek sels en it hiele folk, wylst er sei, Dit is it bloed fan it ferbûn, dêr't jimme jim yn opdracht fan de Hear oan hâlde moatte. En allyksa besprinkele er de tinte en alle ark foar de earetsjinst mei bloed. Ja, omtrint alles wurdt mei bloed reinige, sa't de wet dat foarskriuwt, en der is gjin ferjouwing of der moat earst bloed stoart wurde. De ierdske ôfbyldingen fan himelske dingen moatte dus troch sokke middels reinige wurde. Mar dan freegje de himelske dingen sels offers dy't dêr boppe útgeane. Want Kristus is gjin hillichdom yngien dat troch minskehannen makke is en oars net is as in ôfbylding fan it wiere hillichdom. Nee, de himel sels is er yngien Om dêr no ta ús bêst foar God te ferskinen. Ek is it net de bedoeling dat Er ieder kear wer Himsels offeret, lykas de hegepryster alle jierren wer oan it hillichdom yngiet mei bloed dat net syn eigen is. Oars hie Kristus ieder kear wer lije moatten sûnt de wrâld skepen is. Yn pleats dêrfan is er ien kear ferskynd op it hichtepunt om troch syn offer de sûnde ôf te skaffen. Foar de minsken stiet it fêst dat se mar ien kear stjerre en dan komt it oardiel. Sa is ek Kristus mar ien kear offere om de sûnden fan gâns minsken op him te nimmen. As er foar de twadde kear ferskynt, sil dat wêze sûnder dat it mear wat mei sûnde te krijen hat, mar om heil te bringen oan allegearre dy't nei him útsjogge. Haadstik tsien. Want de wet jout allinnich mar in skaad fan de goede dingen dy't komme, net de eigentlike saak dêr't it om giet. Dêrom kin dy wet noait troch it jier oan jier bringen fan deselde offers de minsken dy't oan dy earetsjinst dielnimme foar goed folslein meitsje. Oars hienen se it offerjen wol oerjûn, om't sy dy't God dêrmei tsjinnen gjin weet fan sûnden mear hawwe soenen, nei't se ien kear suver makke wienen. Mar dy offers bringe har krekt jier oan jier de sûnden wer yn sin. It bestiet ommers net dat it bloed fan bollen en bokken sûnden weinimme kin. Dêrom seit Kristus, mei't Er yn 'e wrâld komt, fleisoffers en offerjêften hawwe Jo net wollen. Jo hawwe foar My in lichem taret. Brânoffers en sûndeoffers wienen Jo net nei 't sin. Doe haw Ik sein, Sjoch, hjir bin Ik, o God, lykas yn 'e boekrol fan My beskreaun stiet, om Jo wil te dwaan. Earst seit er, Fleisoffers en offerjêften, brânoffers en sûndeoffers hawwe Jo net wollen, en dy wienen Jo net nei 't sin, al mei de wet dan foarskriuwe dat se brocht wurde moatte. En letter seit er, Sjoch, hjir bin ik om Jo wil te dwaan. Hy set foar de earste offertsjinst de twadde yn it plak. En troch dy wil binne wy ien kear foar goed oan God wijd troch it offer fan it lichem fan Jezus Kristus. Elke pryster stiet alle dagen weroan om syn tsjinst waar te nimmen en ieder kear wer deselde offers te bringen dy't dochs noait de sûnden alhiel weinimme kinne. Hy lykwols hat ien inkeld offer foar de sûnden brocht en is doe foar goed sitten gien oan 'e rjochterhân fan God. Sûnt wachtet er oant fan syn fijanden in fuotbank foar him makke is. Want mei ien offer hat er har dy't har hilligje litte foar goed folslein makke. Dêr jout ek de Hillige Geast tsjûgenis fan, Want, nei't er sein hat, Dit is it ferbûn dat Ik mei harren oangean sil, nei dy dagen, seit de Heare, Ik sil har Myn wetten yn it hert jaan, en op it ferstân sil Ik se har skriuwe. En dan, Ik sil oan har sûnden en ûngerjochtichheden wier net langer tinke. No dêr't dy ferjûn binne, is der gjin ferlet mear fan in offer foar de sûnde. Wy hawwe no bruorren alle frij om ta it hillichdom yn te gean troch it bloed fan Jezus. Hy hat foar ús in nije, libbene wei iepene troch it kleed, dat is troch syn eigen lichem hinne. En wy hawwe in grutpryster dy't oer it hûs fan God giet, Lit ús dêrom ta God gean mei in oprjocht hert en yn 'e folle oertsjûging fan it leauwen, nei't it hert troch besprinkeljen suvere is fan besef fan kwea en it lichem wosken mei suver wetter. Lit ús oan 'e belidenis fan wat wy hoopje ûnferwrigge fêsthâlde, Want Him dy't it ús tasein hat, kinne wy fertrouwe. En lit ús op inoar tasjen om inoar oan te trúnjen ta leafde en goede dieden. Wy moatte net weibliuwe fan ús eigen gearkomsten, sa't somliken dat foar moade hawwe, mar elkoar moed ynsprekke en dat nammenste mear, mei't jimme sjogge dat de grutte dei tichteby komt. Want as wy willemoeds sûndigje, nei't wy de kennisse fan 'e wierheid krige hawwe, is der gjin offer mear mooglik dat de sûnden weinimt. Mar dan hoege wy allinnich mar te rekkenjen op in freeslik oardiel en in roppich fjoer dat de tsjinstanners fan God fertarre sil. As ien de wet fan Mozes fersmiten hat, dan wurdt der sûnder meileien deade op it getugenis fan twa of trije minsken. Hoefols te swierder straf tinkt jim sil dan net fertsjinje ien dy't de Soan fan God ferachte hat, it bloed fan it ferbûn dêr't er troch hillige is foar in ding fan neat hâlden en de Geast dy't de genede jout misledige hat? Want wy kenne him dy't sein hat, Oan my is de wrake, ik sil har dêrfoar bliede litte, en ek de Hear sil syn folk oardielje. Freeslik is it yn 'e hannen fan 'e libbene God te ferfallen. Hâld de dagen fan foarhinne foar de geast, doe't jimme krekt it ljocht krige hienen. Wat hawwe jimme it doe swier te ferduorjen hân, mar jimme hawwe it trochstien. Oan 'e iene kant waarden jimme te kyk set mei't se jim ferhûnden en yn it near brochten, oan 'e oare kant koenen sy dy't sa behannele waarden op jim rekkenje. Jimme hawwe leid mei har dy't fêstset wienen, ja, jimme hawwe it foar leaf nommen, jim wienen der sels noch bliid om dat jimme besit rove waard. Jimme wisten ommers dat jim noch wat betters hienen dat noait ferlern giet. Smyt dan jimme frijmoedigens net wei, want dy hat in grutte beleanning yn. Wêr't jimme ferlet fan hawwe, is stânfêstens, om de wil fan God te dwaan en sa te winnen wat tasein is. Want, seit de Skrift, Noch in tige koarte tiid, en hy dy't kommende weis is, sil komme en net langer op him wachtsje litte. Myn rjochtfeardige sil troch it leauwen yn libben bliuwe, mar as er it oerjout, dan haw ik myn nocht fan him ôf. Mar wy binne gjin minsken dy't ferlern geane om't se it leauwen oerjouwe, mar minsken dy't har libben rêde om't se leauwe.